Bilkemm tkun trid temmel dal-baxxna fosthom. Anzi, konna parti minnhom. Iva, Pedro. Il-ħażen minn dejjem kien, u jibqa'. Aħna llum qegħdin hawn, fejn kollox huwa tajjeb u perfett. Se nħallik Paul, għax min jaf x'jeqred Bartelmew. Ħallejtu għassa mal-kanċell. Ma tantx kellu x'jagħmel, taf. U jiena wkoll se jkolli mmur għaliex tempu sfuġit, iż-żmien itir u baqa' ħafna x'nipprepara. Problema, Paula. Problema hija. Niddubita għandniex anġli biżżejjed sabiex nibagħtuhom fuq missjoni bħal dik.

L-istess. Għajjien u ntejna. Meta se nkun nistgħu nilagħbu niċ-ċirem ma' tfal l-oħra? Ħa, barra din, jilagħbu u jiġġieldu. U taqtax qalbek, issa tmur tilgħab ukoll int u tiġġieled magħhom ukoll, bil-mod, eh?

Pedro! Pier! Pietro! Pietru! Mela raqad. Għajni marret bija. Eħe, raqda fil-fond milli jidher ħakmitek. Għaliex? Għax għandek rasek mimlija ġfuf u sigarelli. Xi ħadd ħassef iżejnek. Jekk jiġi taħt idejja ma jibqalux nokkru wieħed fuq rasu. Għadu żgħir. Iva allura qatt ma ħa jikber dan. Ċellinu! Fejn inti? Issa ngħidlek jien fejn inti Ċellinu! Ġifieri ħa jmut? M'hemmx tama?

Għax kellu jkun hekk. Għax m'hemmx tama ta' fejqan. Każ rari ħafna, u x-xjenza għadha 'l bogħod biex issib fejqan tal-marda. L-unika ħaġa li waslet għaliha hi li ttama kemm tista' l-ħajja. Ittama li l-ħajja, eventwalment. Iskot. Qalet u rieqet. Illum kien iżjed għarjien. Il-mirazzjonijiet ma tantx jidhru li qegħdin iħallu effett. Jilħaq iwassal seruq snienu sal-bliet. Forsi. Kieku sabek ħażin tkun tispiċċa miegħu

Anke l-aħħar darba ċajta kienet, irbaħt lill-azzijiet taż-żarbun u xkarret għal wiċċi fl-art. Ċajta dik? Għadu żgħir. U nerġa' ngħidlek, Pawl, qatt mhu se jikber dan. Tort tagħkom, għax lili qatt ma tħalluni nagħmel xejn. Anke mill-kor keċċewni għax jgħiduli li ħnież togħna, ħej. Għax int l-iżjed anġlu mqareb li hawn fil-ġenna. Pandemonju qajjem fil-kor. Kollox qal lil Anġlu Sormast. Ma tafx toqgħod tip bi kwieteb. Tini xi ħaġa x'nagħmel, ibagħtli kustodju ma' xi tifel imqareb. U mbagħad niġu sew? Tifel imqareb b'anġlu kustodju mqareb aktar minnu. Mur, mur, ilgħab, u mbagħad nitkellmu, mur. Sejjer! Taf fejn sejjer? Nittenta lil tal-Beroż Sajjetti. Tal-Beroż tas-Sajjetti? Min hu? Bartilmew. Meta jirah bla jagħmel ħafna beraw sajjetti, u tagħmel ix-xita wkoll. Lil Bartilmew ħallih kwiet, dak mhux bħal Pietru. Dejn jirrabja ftit jgħaddilu, ma Bartilmew ma jafx jiċċajta. Daqs kemm jaf jiċċajta Pietru.

L-ewwel li nara l-vot oġġar. Presepju mhux se tagħmel le. Presepju, mela llum għad baqa' żmien il-presepju. Illum taf x'iridu n-nies ħafna tletlix ta' botot u dawn il-kulurit. U s-silġna tal-Milied ġall. Ma għandix noqgħod mingħajr presepju d-dar jien, mhux hekk ngħid? Kull sena nagħmel wieħed ġdid jien u dis-sena xtrajt sett pasturi l-ġmiel tagħhom. Ħalliha għalija din idea kieku ma tagħmillix prasepju. Tgħidli l-aħħar sena li se nagħmlu il-bambin? Il-presepju? Lest fl-aħħar. F'kamra ta' tifel qiegħed. Ma stajtx norqod dal-lejl. Qgħadt narmah. Kont għadek ridni inti. Ma rajtux? Għadni ma tlajtx. M'għandix kuraġġ. Il-Professur qatalna qalbna għal kollox. L-unika ħaġa li fadalli nagħmel nitlob 'l Alla li jħallihulna sal-jum tal-Milied. Issa rassenjata. M'hemmx iżjed tama. Meta jaslu daż-żminijiet, imsar nifsa qajja nkun jien. Imma jasal irid surġent. L-arloġġ ma jieqafx, tafx. Donnhom ma jsibu żmien biex jissakru. Joqgħdu jistennew daż-żminijiet tal-festi biex jitħanżru fl-ikel u fix-xorb. Mbagħad jaqalgħu l-inkwiet u inħabbtu wiċċna magħhom aħna. Sakemm ma ndabbrux xi daqtejn aħna wkoll. Is-sena l-oħra, għax ma tferraqx dila, hemm mara. Daqqa tofli xquq l-art. U ħallejtilha għaddejja lix-xagħar? Min kont taf min hu? X'kif taħt għajnejha sibt ruħi l-isptar. Katania du barra? Tliftu xi ħaġa, Sur Ġewd? Le, forsi nżejnu ftit hawn. Toqgħdux tiffittaw, ta! Hemm kaxxa taħt it-taraġ. Waraw xi ddendlu minnha. Xejn, xejn, nidħlu ftit fl-ispirtu tal-Milied aħna wkoll. Jien ħammur nieħu bella kafè. Xi niġi, Katania? Kollox sew, Surġent. Meta jasal dak il-jum inħoss tafsa ta' qalb hawn. X'għad fadal mit-tifkira ta' jum tant għażiż? Sewwa it-Tajfiet! Il-Milied donnu tilef fis-sinifikat proprju tiegħu. M'għadx baqa' devozzjoni sar kollox negozju, inti x'tara? Ġugarelli, tiżjin, Christmas trees. Party, xalar, tbaħħrit, u x-xorb alkoħoliku jitbattal mill-flixken qisu ilma. U ż-żgħażagħ biex iħossuhom ferħanin ifittxu d-drogi. U sena wara sena dejjem l-istess. U l-ġlied u l-gwerer ma jaqtgħu xejn. Kultant nasal biex insaqsi lili nnifsi ngħid, Imma dak li seħħ allura elfejn sena ilu, kien kollu għalxejn? Ahh! Agħmilli pjaċir, Piet, meta trid tiskarta biex toqgħod titkellem ma' Pawlu, ħallix lili mal-kanċell għax jien m'għandix sabar! Mela x'ġara, Bert? Għalik staqsiet, Pawl. Hemm waħda mara trid tidħol bilfors! U b'ġiex ta' skollu qażżet il-oħrajn! U ma daħħalthiex!

Da kemm hu furjuż! Issa tiegħek iġġennint ukoll! X'inhi l-problema? Din il-mara! Din il-mara! Int min hi? Jien Pietru. U int? Jien Pawlina, u fid-dinja kont waħda mill-akbar devoti ta' Missierna San Pawl. Kellu tfal imqarbin bħalek, Pawlu? Tipprova xi ddaħħaq pitt? Għax hekk trid nidħol malajr nilħaq 'il kulħadd jien? Iftaħ il-karċer ħa nidħol! L-ewwel nett kif qallek Bartilmew, toqgħodx tqabbeż lil ħaddieħor. U t-tieni wkoll kif qal li Bartimmew, Għadek m'intix safja biżżejjed biex tidħol il-ġenna. Mistenna San Pawl kien wegħdna li d-devoti tiegħu jitilgħu l-ġenna żgur. Ta ċ-ċer kont torganizza coffee mornings u tombli u biljetti tal-prima biex nagħmlulu festa aqwa minn ta' kull qaddis ieħor. Inti minn fejn inti mara? Mill-gżira ta' Pawlu, Malta, u dak iż-żmien kienet magħrufa bħala Melita. U kienet gżira sabiħa niftakar, eh? U meta x-xħini li fuqu kien Pawlu tfarrak mal-blat, hu u sħabu ġew salvati mill-għarqa. L-istorja nafha bla mment jien. In-nies tal-gżira kienu qabduh il-ġieġa, u mill-ħatab kienet ħarġet tlifa li gidmet id Pawlu tagħna. U kienet tlifgħa velenuża. Daqshekk hu. U l-missierna Pawlu ma qatlitux. Farfarha minn ma' idu u ma ġralu xejn. Illum nikkonferma dak li smajt dik il-ġrajja. Meta Pawlu neħħa l-velenu minn ilsien il-lifgħa u tefgħu f'ilsien in-nisa. U int, mara, waħda minn dawk in-nisa! U għalaqlu int! Fajla Pawlo! Fajla Pawlo! Tafha lil dik il-mara? Nafha. Mara sew, imma ma tafx trażżan irsienha. Bartilmew kellu raġun. Fuq irsienha għadha mhix safja biżżejjed. U Pietru jgħid li jien imqareb mela dak x'inhi? Mela kien daqshekk Pietru kien imqareb ukoll. Imma kulħadd jinsih żmienu. Kieku int iddaħħal għal dik il-mara? Ara sew, postha hawn hu. Jrid jew ma jridx Pietru se jkollu jdaħħalha. Għaliex? Moħħok hemm ċellinu. Ara x'se tagħmel.

Allura xejn ma jien tajjeb? Le, ikun minn tajjeb għal xejn, ikun minn tixjigħat hawn. Kull min jinsab fil-Ġenna, kulħadd tajjeb għal xi ħaġa. Qatt ma jqabbduni nagħmel xejn. Kemm se ndum nilgħab, lilek kienu jqabbduk anġlu. Ħa ngħidlek tafx, laqqas lili, huwa minn żmien bdejt naqta' qalbi. Imma jkun tar minnek tafx. Jiena l-Mulej li kien ta' l-isem, u kont insejtu, għalhekk ili nsejħuli sempliċement anġlu. Mela anġlu mhux ismi? Ta' żgur li mhux ismi anġlu, jien kelli isem, imma, pup, insejtu. Allura kull min kien jgħidli, 'Inti x'ismek? kont ngħidlu jiena, Anġlu. Ara. Bejnietna, eh? tgħid il-ħadd. Isma', lilek se jkun hekk. Għalxiex? U għax bħal daż-żmien jibgħatu ħafna minn fostna fid-dinja, għax bħalissa l-bnedmin ikunu qegħdin iħejju għall-festa tal-Milied. Il-Milied? Ħa ngħidlek. Ups. Għax ftit iktar minn elfejn sena ilu, il-Mulej mar fid-dinja fost il-bnedmin. Mar jara Ħasula ta' tarbija, u twieled minn mara qaddisa. Hemm xmar jagħmel. Meta nisma' lil Pietru jitkellem fuq id-dinja li fġed u gwerer ma jsemmix u t-tfal imutu kuljum bil-ġuħ, mort akul xorta. U elf ħaġa oħra ċellinu. U li ma ħolqetx in-natura, ħolquha huma stess b'idejhom. Il-Mulej għalhekk mar hemmhekk biex jurihom imħabbtu lilhom u jeħlishom mill-gwaj u l-ħażen. Imma Pietru jgħid li dejjem sejrin mill-ħażin għall-agħar. U hekk hu ċellin hu. Imma għall-inqas, għal darba fis-sena ħafna min-nies jinsew il-ħażen li jkunu qegħdin jagħmlu. U jgħixu ftit differenti mis-soltu. Jiftakru f'min hu x-xortijat inqas minnhom, jgħinu lil xulxin u jħobbu lil xulxin ukoll. Mela mhux hux il-pastur li fihom it-togħma kien? Kif m'intomx libsin il-bluza bajda u l-maskri? Għax il-professur qalilna li m'hemmx għalfejn. Se nfiq? Iva l-bert sa tfiq. U qatt iżjed minn sa tbati. Inkun nista' mmur il-knisja għall-pritka tal-Milied u nara mat-tfal fit-triq u niġġiegħel bħalhom? Iva l-bert. Kollox sa tagħmel. Fi ftit jiem oħra. Il-Professur qalilkom? Il-Professur qalilna iva. Forsi fadal ftit ġranet oħra. Ma, qiegħda tibki, għaliex?

Għandek raġun, Malard, l-għeġeġ huma speċjali ħafna, ta, jimmiraw għall-qalb u jniżżlu riħa tajba. Int qatt mort? Ta' żgur li ġieli mort, imma qatt ma mort waħdi, tafx? Għax jgħidu li jien xi ftit imħawwad. Ajwa kemm daħħaltni llum. Is-servizz jogħġobni lili, imma fuq daqshekk ingorr. Festi ma jeżistux għalina! Kemm ilni fil-korp ma gawdejtux ħames darbiet mal-familja l-Milied. Kulħadd jiddeverti u jixxaħla u aħna hawn għax-xogħol. Għax ma sibtx impjieg aħjar, tafx għax kieku ili li tlaqt. Ma fejn se taqbad taħdem. U mbagħad illum ftit ħafna skola, jien skola ftit naf. Jiġifieri m'hemmx ċans naħodha leave. U x'tieħu leave tieħu leave. Qed ngħidlek, itlob 'l Alla ma jqalgħanix inkwiet. Isma', inti mhux ġabbok jgħajtlik? U dik x'għandha x'taqsam? Għax se niżżewweġ. Eh, niżżewweġ? Iddeċidejt fl-aħħar? Wasaltu? Anzi wasalna. Għax kien hemm mumenti kont tajt qalbi. Taf kif issa n-nedma bixxejna biċċa plett. U l-ispejjeż donnhom ma jifqu qatt. Sannella ta' ħdejn hemm kollox, kieku marna x'konna nagħmlu? Ħa ngħidlek, illum iebsa, u għada iktar mil-lum.

Asbella Cafe ma jħalluk tieħu. Daqna, lejna bil-banda, nejn fis-sakra għana uċċidina. U iva, sewwa għallek, imma ma tridx tirwol kull ma jgħidlek. Dak letteralment jgħix fi sħab. joħlom bil-wieqfa. Imma veru jagħmlu din is-siġra? Iva, veru. Għax dan l-aħħar snin, f'kull belt u f'kull raħal, bdew jagħmlu din is-siġra kbira kbira, jimlgħu bir-rigali. U mbagħad ir-rigali jgħadduhom lit-tfal u l-familji fil-bżonn. U f'Malta tiegħek ukoll hekk jagħmlu? Minn fejn ġibt ta' Malta tiegħi? Tgħidx kemm dħakna jien u l-Mulej, rajniekom targumentaw ma' dik il-mara. Mela int għandek it-tfal, għax hekk qalet għalik Missierna San Pawl. U għax il-Maltin baqgħu jirreferu għalija hekk, hux? Imma l-Maltin mhux qaddis wieħed biss għandhom, kull belt u kull raħal għandhom il-qaddis patrun u fejn m'hemmx qaddis, jivvintaw wieħed. L-aqwa li jiċċelebraw u jimpjegaw. Ġej Pietru, Issa nagħmel ħielu jien. Semmini. Bħalma għamlettek il-mara. Uff, ara ma jfiddillekx! Għadek ma tafx x'ifisser għal Pietru dak li għamlitlu dik il-mara. Iċċajta miegħu kemm trid, imma tirrepetix dak li għamlet dik il-mara. Nobdik, mela. Naħseb li spiċċaw mill-kor, ħa mmur nilgħab mal-oħrajn. Ma kienx hawn Cellino? Iviva ma Marilab ma ngħidx lil oħra. Pawl, Għandi problema. U bħas-soltu ġejt għandi biex insolvijilek, għidli x'inhi l-problema. Il-lista tal-anġli li tajtni ma servitnix. Kif, x'jiġifieri ma servitekx? Jonqosni tnejn oħra. Imma jien x'idri nagħmel, jien l-anġli ma nistamphomx, hux. Eq, tgħidlek lista bħal dik! U kollha qassamthom, biex kien mingħalija kollox kien bil-lest. Indunajt li m'għandix għal kull imkien. M'għandix għall-Malta tiegħek, Paolo. Eh, għall-Malta m'għandekx. Jiġifieri ġej il-Milied u min tista' tibqa' tanġli Malta? Pietru, din apposta għamiltha, biex tpatti għal dak li għamlitlek dik il-mara. B'sar tiegħek ħa tgħidli, ma nafx kemm hemm moħħok, Pawl. Jonqosni mqar tnejn oħra. Allura, naqqas tnejn minn xi mkien ieħor. U minn fejn trid innaqqas, għid? Jien naf? Mhux filejk iċ-ċwievet, ara għid, hu. Anġlu qalli, u anke Pawlu, għidilhom trid Dak xogħol għal anġli kbar, Ċellino. Inti għalhekk żgħir. U żgħir se nibqa' taf kemm jien żgħir? Naf. Tassew. Wasal iż-żmien li tikber. Ċellino. Kieku taf x'għandi mistur għalik. Għid li trid. Issa ssir taf. Imma qabel irrid ngħidlek xi ħaġa. Neħħi dak il-ħsieb ħażin li għandek f'moħħok.